Abanchwa, baria morigereretie ase egepindi eke, ntagete korabamanyia ng'a inche iga nkorokwa Isaya Monari, mosinto o Chwea, nkayetigera ekitutu chiache, naende ase eprofession yane igo nde omwalimu. Nasomirie emiaka emenge bono onde retired. Na retire ase omwaka twenty twenty. Riria corona egocha twa retired. Nabeire nkosomia chisukuru chiaito Gusii na isiko ya Gusii. Buna bono nachakerete ase orogongo rwa Kirinyaga, aaria Bogikoyo, ase esukuru yare korokwa Baricho Boys High School, ase ogokora kwane gwa teaching practice. Nkarwao nkagenda Hispania Boys Bokuria, nkaba ororo omwaka oyomo, naende nkagenda amasomo. nkorwa aria amasomo Kenyatta, nkagenda Nyabite bobasi, Nyabite LCK. Ekero nabete ororo emiaka meke, nkagenda Kiabira aa, korwa Kiabira aa nachiete Nyatieko, nkagenda Morako, nakora emeremo Cardinal Otunga Boys High School. ngacha koritaera Nyabiruru Girls High School. Iga ase amang'ana ya ogosomia, experience naki eki mbwate egeke. Bono, ase emeremo yane eria nare gokora, nigo nare gosomia mono geography, na kona korigia amang'ana history y'Abagusii. naeirigwe ase amatuko amange ase ebitabu, na korwa ase abanto abagaaka abanene. Ebitabu naberete na egesio ase esukuru ya Cardinal Otunga, babwate ebitabu ebinge ase elibrary yabo, naende mbagatwarire. Esociety yare korokwa A Historical Society of Cardinal Tunga bakariikire amang'ana amange engaki omosike Anthony Conning arenge oo arenge omwarimu o history. Natemete gotoma abamura Gusii korigia ehistory y'Abagusii, naende nabeire ngotumia elibrary ekorokwa Kenya National Archives, Nairobi, ase amatuko amatambe, konyora amang'ana aria ngochia gokwana, na ayande buna nabatebia korwa ase abagaka ba Gusii, na korwa ase ebitabu bia history, igo rende na amang'ana amatambe, na bono korwa ase internet. Amang'ana ande narure anyare gocorroborate, ndakwane naende kogochecki ase internet, ayande naende oyanyore aroro. Ase igo nabarigeirie omogani omotambe o history y'abagusii oyio ngochia kobarentera. Egento egetang'ani ntagete tochake, nkeri ng'a omogusii ng'ai aruete, ing'ai omogusii ang'anyete korua akamanya gocha iga agusii. Ase chiprogram ndabarentere. Igo ndachie gochaka buna omogusii ang'anyete korwa Misiri, akagenda Congo, akarwa Congo, akebaria gochia moocha, agaeta Buganda, te, nimbaretere oboshahidi bokworokia ng'a amaene omogusii iga arwete Misiri, akagenda Congo, akamanya gocha ase orogongo oro, Noboshahidi obonge igo ndabaretere amarieta abagusii bakorokwa bachete naro korwa moina aria. Amarieta nare, ogosinyung'ia eribano nkirimineti, ani omonto ogachete nario korwa Egypt abwo Misiri, gose akarwa nario rikongo, bono gwasinyung'a ndiete kiri omonto akorokwa. Naende boigo, ekero nakoorire omogano oyo, ninche kobaretera omogano. bw'abanto abanene bagusiigwe buna sakagwa, buna ombati oria togoteba ng'a ocha gosira buna ombati asirete, agachia koirana na morero o kebega. Igo nimbaretere baria abanene bagusiigwe. Naboigo ninche kobaretera omogano bw'abasongo buna baachete ase orogongo rwa Gusii, buna bagambete aroro ebinto biabete, abagambi b'abasongo baria abatang'ani. gochakera b'abanyarigoti na abande baria babwateti gocha. Naboigo nimbaretere abachifu baria batano na batato abakoro ba Gusii baria b'egekoroni. Nimanyete abange ngoteba more ng'a abachifu baria abatang'ani nibarenge batano na babere, korende ntoche torore ng'a tibarenge batano na babere, igo barenge batano na batato, eight of them, nimbaretere abachifu. Ase emeremo eye yonsi nakorire y'obotuki, ase nanyorete ribaga ike, naende ndaake mbuya mono ase ekeombe giaito keria gekorokwa ng'a Minto FM, ekero narangeretigwe gochia oo, Minto Makori. agankorera interview ase okomboria amang'ana amange a Gusii, igo togakora ring'ana erio rikagenda Egusii engima, namanyete ng'a nse kosokia ring'ana eri ndi konya abanto abange. Ase igo nabo ndoche ng'a ningwendete koreta ring'ana erio, erinde abanto baito bamanye history, ekiagera kero kende Isitori nabo ekoretwe enchera gete kwarase gete goika yauba lakini natemire koyerigia koyebeka elaini buya amang'ana ago flow okorora buna baachete gocha gocha. Nasande naende natemire kobeka ring'ana eri nase tiktok amang'ana naragenderete tiktok ngachia ngasuna aganto gake iga igoro yomogambi ore okorokwa Sir. Geoffrey Alexander Northcott, oria orenge omodisi omotang'ani Kisii District, oria ogotebwa nyarigoti yaagete ritimo, natemire koreta omogano oyio gocha gocha gocha amang'ana amange nonyore ase TikTok rigia ase omogusii 45 nonyore amang'ana ayio. Igo bono omogano oyo nintagete kobayeretera. Naende ninsemeretie ng'a ase baria mwanchete histori gose amang'ana a gusii, monyore echaneli eye koba egento ekiya, naende nintake tochake gointeract. Bono, ase amang'ana aya ekero ngochia kobaretera, igo ndachie gochaka omogano oyo korwa Misiri, buna omogusia akorwa Misiri, buna agotirimboka gochia Central Africa, Africa ya Gati. Buna akorwa Central Africa agacha chinsemo chia moocha, agacha goika egetunu kebi- keria gekorwa ng'a Masaba, Mount Elgon, eki nakio Abagusii bare korokwa Mount Masaba, agatirimboka gocha Kisumu, akarwa oo agatiira gochia Borumbwa, akarwa oo agacha gocha Gusii, amang'ana ayio nibaretera onsi. Na Omogusii buna agoikaransa Gusii ninche kobaretera.